Dibêjin rojekê zarokekî dilbikul û dilşkestî ji ber ku bavê wî ji îşq û rê avêtibûn neçar ma. Ji bêçareyiyê derket derva hat li kevê rêya gund rûnişt. Darikek da destê xwe û ji xwe ra hinek xêzik davêtin erdê ji birça şiklê nanê tenûrê çêdikir. Bi vî awayî sebra xwe danî. Jinikekî dil bi rehim şerpa wê ser serê wê û çentê wê ser milê wê ji mala bavê xwe dihat ji bo neherin mala mêrê xwe. Dema gihişt hindava vî zarokî li berê sekinî dilê wê pê şewitî û got law tu çima li kevê vê riyê rûniştî ev çi nexşin te li erdê çêkirine. Kurik ji bona xwe di şermê de nehêle Got Xatî, ez bi van xetê li erdê behiştê ji xwe re ava dikim. Me li vê dinê ti xêr nedît, min got ez ê ji xwe re bi destê xwe behiştê çêbikim. Vê jinikê gava guh da vî zarokî dilê wê bêtir li serê şewitî û xwest qenciyekî pê bike, hem kêfa wî xweş bike û hem jî çend qurûj pere bidî. Got law tu dikarî hinek ji wê erda cinetê firoşî min. Kuruk got, Belê xatî, tu çi qat dixwazî ez dikarim bidim te. Jinikê çend qurûş pere derxist û dirêjî wî kir. Got, Hema bihayê vî pereyî hinek ji wê erdê ji min re veqetîne. Kuruk pere girt, kêfa wî zehf hat. Û jini ket rê hat malê. Wê şevê Raza û xewnekî pir xweş dît. Serê sibê şiyar bû ji mêrê xwe ra got, Dom min li ser rê zarokekî feqîr û belengaz dît, li ser axê ji xwe ra dileyîst û digot ez bihiştê çêdikim. Min jî xwest ez qenciyekî pê bikim û min çend qurûş pere danê. Ewî jî hinek ji wê axê firot min. Îşev di xew de min dît wa ez di nava bihiştê de me, li nav bax û bexça, di nav gul û reyhana de û li ser coyê avê û kaniyê hingiv bûm. Xewnekê ewqas xweş bû min nedixwest ez şiyar bim. Mêrê jinikê got ew zarok kal kure ji min re jî bêje ez jê dixwazim herim ba wî perçeyekî ji wê erda behiştê jê bistînim û perê wî bidimê belkî ez jî xewnê xweş bibînim. Lewra ev çend roj e ez xewnê pir xirab dibînim. Jinikê ciyê kurik jê re got û zilam ket rê hat bavî lawikî. Hinek pere dayê got xwarzê tu dikarî parsêlek ji wê axa bihiştê bidî min jî. Vî zarokî pere bir û xêzikek li erdê xist goha ev parsêl bila ji te ra be. Zilam zivirî hat malê wê şevê raza serê sibê dema şiyar bû jina wî got xewna te çawa bû gelo. Zilam ku heyra xewna çê, xewa çê. Ji wextê min serê xwe danî ser balgê heta vêga ez di nav agir de dişotim. Min dida ber qêrat got werin agirê me bitafînin dengê min neçû kesî. Baş e ku ez zû şiyar bûm ji wê xewna xerab xilas bûm. Jina wî jê re got Camêr, got dema min pere da wî zarokî, Niyeta min ew bû ku ez qenciyekî lê bikim. Haya mij bihiştê tune bû, loma ew xewna xweş min dît. Lê niyeta dilê te ne kêfxweşkirina wî zarokî bû. Te dixwest tu pera bidiyê, ji bona xewnekî xweş bibînî. Heta ku tu xweyê xwe û vê niyeta habî, te cinnet bi çavê xwe nedît. Gelî maldar a. Dibe ku ev gotina min ji we re zehf giran bê lê hûn bi xebera min bikin. Di rojê tengasiyan de derê xezîna xwe vekin û destê camêriyê dirêj û feqîr û jara bikin. Eger hûn bixwazin jiyanekî bi xêr û xweşî bi ser we de derbas bibe, malê xwe di rêya Xwedê de binifiqînin. Lê niyeta we bila ji boî Xwedê be. Her wiha. Bi dayîna malê xwe reklam û riyakariyê nekin. Ji timatî û çavçilekiyê kesî tu xêr nedîtiye. Nebin ji wan kesê ku îro di binê erdê dan in, ji malê xwe ne xwarin û ne dan hevala, genî kirin, avêtin newala. De bimînin di xweşiyê de.